ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער צוויי און נײַנציק מיטן טערעפיסט יוסף זאב בראווער, שלום עליכם רבי יוסף זאב. עליכם השלום הרב פנחס. יא, סאו איז דא א שאלה, אפשר א שטיקל דבר בעתו, אז די מיינע די סטענדערדס פון מיין סקול און מיין משפחה זענען אנדערש, און ס'קען זיין זייער קאנפיוזינג, ס'איז צומישט, און יענער לייגט צו, ספעשעלי יעצט מיט די מצב אין וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, די מלחמה מיט כאמאס, וואס איך ווייס נישט וואס ווער איך זאג איך זאג דיר אז ס'זעלבסט, איך ווייס נישט וואס די סטענדערדס פון וואס די סקול זאגט און וואס די משפחה זאגט, אבער יענער מאכט נאר קלאר אזויפיל אז עס שטימט נישט, ס'איז נישט קאנסיסטענט, אין סקול הערט מען איין זאך און אינדערהיים הערט מען עפעס אנדערש, און די שאלה איז וועלכע דארף מען פאלאוען. און בעצם איז עס אין דזשענערל, סאו קיצור, וועלכע דארף מען פאלאוען, לויט וועלכע זאל מען גיין, און וועלכע דארף מען פשוט רעספעקטן אז אקעי, וועסטו רעספעקטן אז בתורת השית פון אנדערע אידן לאמיר זאגן, אדער נאך א שיטה, סאו כ'מיין די שאלה איז עפעס און דאס איז א אלגעמיינע שאלה, כ'ווייס נישט ווי אפט ס'מאכט זיך אבער ס'איז זיכער דא אזא זאך אז אין בית חינוך זאגט מען איין זאך און אינדערהיים זאגט מען עפעס אנדערש, וואס מ'טוט אין אזא פאל? קענסט עס מאכן נאך גרינגער אויב די טאטע זאגט איין זאך און די מאמע זאגט אן אנדערע זאך. כ'הער. אקעי.
ס'איז די זעלבע זאך? אדער אין די זעלבע סקול אויב די טיטשער זאגט צופרי דאס און די טיטשער וואס קומט נאכמיטאג זאגט אויף די זעלבע סאבזשעקט א אנדערע. אבער נארמאל געווענטליך איז דא אין סקול איז דא געווענטליך א סטענדערד, איך מיין עס זאל זיין לכל הפחות, ניין? אז ס'זאל זיין א סטענדערד, דאס איז די קו פון די סקול, דאס איז די השקפה פון די מוסד. סאו קודם כל, פאר איך ענפער דירעקטלי די שאלה, וואלט איך געוואלט עדרעסן צו די עלטערן'ס פוינט אוו וויו, לייק אויב איז דא צוהערערס דא וואס זענען עלטערן און זיי טראכטן וועלכע מוסדות צו שיקן זייערע קינדער, זאלן זיי טרייען אז ס'זאל זיין שטימען. איינשטימיג, יא, נישט שיקן אין א פלאץ ווי אויב דו האסט א געוויסע סארט היימישע השקפות און דו שיקסט אין א פלאץ וואס איז דא אביסל פרעמדע השקפות, בי אוועיר אוו דעט דעט יו אר סעטינג אפ יור טשיילד פאר אזעלכע דילעמאס. יא. און סאו דאס איז דאס איז איין זאך. פון די צווייטע זייט, מיר גייען קאמפליטלי די אנדערע זייט, אז אסאך מאל זעט עס אויס כאילו ס'דא זייער אסאך דיפרענסעס, אבער באמת איז עס נישט אזוי סאך דיפרענס, דאס שכן זיין אז אין דיין שטוב אדער אין דיין סקול דרוקט זיך איינער אויס אויף עפעס א געוויסע סאבדזשעקט מיט זייער א עקסטרים וועג, און אסאך מאל ווען מען איז יונג קען מען ווערן זייער צומישט פון די זאכן, אבער באמת. לייק עקארדינג צו מיין עקספיריענס, מיין אייגענע און אויך מיט אסאך פון רעדן פון אנדערע, איז נישט דא אזעלכע גרויסע דיפרענסעס, און איך זאג עס אביסל ווייל אויב דיינע עלטערן האבן דיך געטשוזט צו שיקן אין דעם מוסד, איז לכאורה איז דא א ריזן פארוואס זיי האבן זיך געשיקט צו דעם מוסד, און ממילא איך וואלט געוואלט בעליוון אז ס'איז נישט דא קיין גרויסע דיפרענס, לאמיר אבער מיטגיין אז ס'איז עקטשולי יא דא א דיפרענס. וואס די דיפרענס קען זיין, ס'קען זיין זייער זייער אסאך מינע דקות'דיגע זאכן, און די וועג וויאזוי מ'זאל מתפלל זיין אויף די סיטועשן, יא, די וועג וויאזוי מ'זאל פילן אויף די סיטועשן, ווער איז שולדיג אויף די סיטועשן, איך מיין כל מינע דקות'דיגע זייטיגע זאכן וואס מאכן נישט אויס, ווען יעדער איינער איז מודה אז ווען אידן איז אין א צרה דארף מען מיטפילן מיט זיי, יעדער איינער איז מודה אז מ'דארף מתפלל זיין אויף זיי, יא, און אלע ווייסן אז. ר' בני יואל האט מתפלל געווען און מיטגעווייטאגט אויף יעדע, עט די סעים טיים האט ער געהאלטן אז מען טאר נישט האבן אליין א מדינה פאר משיח קומט, און וואס זיי טוען איז איז גאר אז באמת און אלע קענען די שיטה. עט די סעים טיים ווען ס'איז למעשה געווען האט ער געוויינט און עס האט אים געבאדערט און ס'איז נישט געווען קיין פשוטע זאך יא? יעצט ס'קען גראדע יא זיין יעצט יעצט כאפ איך גראדע ווי ס'קען זיין וועגן היינט האב איך יא געזעהן ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען קאמפליטלי קאנפיוזט אין די סאבדזשעקט זענען קאמפליטלי צומישט און כאפן נישט ווער איז די שונא און ווער איז די ברודער וואס איז וואס האט פשוט א טעות ווייסט כ'מיין ס'איז א גאנצע ס'ווערט א גאנצע, איך קען פארשטיין אז ס'איז דא מענטשן וואס דרוקן זיך נישט אויס ריכטיג, סאו ממילא קען זיין אז פון דארטן קומט אביסל איר קוועשן, לייק געוויסע וועגן ווי אזוי מענטשן רעדן פון סאבדזשעקטס, באטאם ליין די תורה איז איינס און די. אקעי, כ'וועל זאגן די אמת, איך ווייס נישט פונקטליך, כ'האב נישט פונקטליך וואס דו מיינסט, אבער איך זע פון דיין רעדן אז ס'איז עפעס וואס איז האקעלע צו גיין אביסל נאנטער ווי ביסט געגאנגען. יא. אקעי פיין, סאו די באטאם ליין איז אבער בכל אופן. די באטאם ליין איז אז איי וואלד איי וואלד לייק טו ביליוו אז די השקפה איז נישט באמת צופיל אנדערש פון דיינע עלטערן אין די מוסד. איף יו דו פיל טינק אנדערסטענד ס'איז ממש באמת דיפרענט, איינע פון די ערשטע זאכן וואלט איך געזאגט זאלסט טשוזן איינע פון די צוויי. איז טייטש, אדער גיי צו דיין מחנכת, טיטשער אין די מוסד און עפראוטש איר אז העי, דו האסט יעצט געגעבן די קאנווערסעישאן, פרעזענטעישאן, וואטעווער, דרשה, עבאוט די סאבדזשעקט, און ביי מיינע עלטערן הער איך עפעס אנדערש, אפשר קען מען אונז האבן א אפענע דיסקאשען עבאוט דעם, אדער פארקערט, גיי צו אדער צו דיין טאטע אדער צו דיין מאמע אדער צו ביידע פון זיי צוזאמען

און דאס איז אויך דאס איז אויך א פארט פון די קאנווערסעישן דא ווען ס'קומט צו חינוך און איבערגעבן די שיטה די השקפה און די זאכן פאר די נעקסטע דזשענערעישן איז אסאך מאל זייער זייער שווער אויב מ'איז עמאושענעלי אינוואלווד אדער אויב מ'האט עס נישט קלאר ארויס אדער אויב מ'האט א געוויסע טענדעסי צו גיין זייער עקסטרים. וואס ס'געשעהט איז אז ס'ווערט ערגעץ ווי, מ'קען כמעט זאגן די ווארט מעסד אפ, ביי די קינדער, לייק זיי קענען נישט געהעריג איבערנעמען וואס פונקטליך האט מען מיך יעצט פארקויפט דא אין שטוב אדער וואס פונקטליך האט מען מיך יעצט פארקויפט דא אין סקול. און און פארדעם פארדעם וויל איך זאגן אז באמת לייק די תורה די השקפה די אידישקייט איז באמת איינס און איי רילי ביליוו אז ס'קען זיין אז ווען דו ווען דו וועסט טרעפן די וועג ווי אזוי עס צו רעקאנסייל וועסטו זען ס'איז איינס. און דאס ברענגט מיך צו די נעקסטע פוינט אז זייער אסאך מאל איז די סאבדזשעקט נישט השקפה, זייער אסאך מאל איז די סאבדזשעקט סאמטינג עלס, ווייסט וואס איך מיין? עפעס א געוויסע מידה וואס איז געווארן אינוואלווד, ס'דא עפעס איינער וואס איז זייער פייערי און ער רעדט פון א סאבדזשעקט זייער פייערי

ווען איך האב געווען קאלט גערעדט אין ישיבה האט ער געזאגט אייביג ווען מען רעדט פון די נושא פון קנאות פארן מען שרייען מען שרייט אהין מען שרייט אהין א מענטש דארף זיין אזוי קלאר אין די סאבזשעקט אז ער דארף קענען זאגן מיט א רואיגקייט ציונות איז מינות פארשטייסט סא ווען א מענטש רעדט אין יענע לעוועל קען ער תורה היא ולא מדני צריך יא ס'איז תורה און. ווען דו קומסט נישט מיט א אג'ענדע צו אפפרעגן, צו טענה'ן, צו אויפקלערן, הע, מיין טאטע האט געזאגט אנדערש, מיין מאמע, אדער מיין סקול זאגט אנדערש, ווען דו קומסט מיט א עכטע אמת'דיגקייט און דו ווילסט עכט לערנען די סוגיא ריכטיג, עסטו זעהן אז בעצם איז נישט דא אזא גרויסע דיפרענס, פארשטייסט? סאו דאס איז מיין מעין ארגומענט איז אז. קודם ווער געוואר צו ס'איז צו ס'איז צו ס'איז באמת מ'רעדט טאקע אנדערע זאכן במהות, אנדערע השקפות, אדער מ'זינגט פשוט א אנדערע ניגון, אבער בעצם האלט מען די זעלבע זאכן. ס'איז אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע ענגל מיט וואס די ביסט געקומען דא, אהא. סאו דאס איז איין איין פארט. די צווייטע פארט, נאכדעם וואס דו האסט געטשעקט און דו זעסט, אפ, וואס זאל איך טון, ס'איז טאקע באמת דיפרענס, ער האלט אז מ'דארף טון אזוי און די תורה האלט אז מ'דארף גיין אזוי, יענער האלט אז יענער האלט אנדערש סאו קודם כל איז זייער קלאר אויב איינער פון די צוויי זאגט ס'גייט מיך נישט אן וואס די תורה האלט איך האלט אז מ'דארף טון אזוי ווייסטו דאך אליין וואס מ'דארף טון. כ'גלייב נישט איינער זינגט דעם ניגון. סאו
אונז לעבן מיר אין א אביסל א צודרייטע וועלט עס איז דא.

און דארט דארט דארט קומט עס ווייטער אראפ קלאר, דו גייסט קענען זעהן ביי דיך, דו גייסט קענען רעקאנסיילן ווען דו גייסט זיין קלאר ביי דיך, איין מינוט, וואס לערנט ער מיך אויס און אויף וואס בעיסט ער עס, און וואס לערנען זיי מיך אויס און אויף וואס בעיסן זיי עס, אויב דו ביי דיך גייסט זעהן אז דו קענסט נישט רעקאנסיילן די צוויי זאכן, איינע פון די צוויי זאכן איז זיכער אז תירא, וואלט איך זיך זייער שטארק געאייצערט זיך צו גיין דורכרעדן באמת מיט א דעת תורה וואס קען זיין אפילו אזוי ווי א דריטע ריסאורס, צו א רב, א רעבעצן, א משפיע, א מחנכת, וואס.
וואס קען הערן אזוי ווי אז, יא, וואס קען הערן די מצב אלס כמו שהיא, דאס הייסט די עצם, די עצם מאכן תמצית, די ריעליטי פון קאנפליקטינג, לאמיר זאגן השקפות, זאל אונז גיין מיט די אסאמפשאן אז ס'איז אזוי, און איך בין דא אינמיטן, איך האב די עלטערן פון איין זייט, און איך האב די בית חינוך ווי די טאטע און די מאמע האבן מיך געשיקט צו מען זאל מיך מחנך זיין מיט די ריכטיגע השקפות און מיט די ריכטיגע מסורה. וואס טו איך? אה. נאכדעם איז דא, נאכדעם איז דא נאך א זאך, נאך אפאר פוינטס. איין פוינט איז, איך האב זייער הנאה פון די ווארט וואס איר האט אריינגעלייגט אין די מעסעדזש, וועלכע פאלאו איך? וועלכע זאל איך נאכגיין? און וועלכע זאל איך דזשאסט רעספעקטן? וואס דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס אליין איז שוין שאלת חכם חוץ אי תשובה, ווייל די רגע דו ווייסט אז אפילו אויב איינער האלט אנדערש פון דיך, קענסטו אים רעספעקטן, און דו דארפסט אים רעספעקטן, און ס'איז נישט קיין סתירה און דו פארלירסט נישט דורך דעם דיין זאך, דאס איז שוין אליין א געוואלדיגע זאך, ווייל די שאלה וואלט געווען סאך סאך ערגער, וועלכע פון זיי דארף איך אננעמען און מיט וועלכע פון זיי דארף איך מיך פייטן, וועלכע פון זיי דארף איך דארף איך לוחם זיין, דעמאלטס וואלסטו געווען אסאך מער א שווערערע פאזישאן, אויב דו ווייסט אז איינער האלט אנדערש ווי דיך כל זמן ס'איז אינעם דרך התורה, כל זמן די קאנווערסעישאן איז ער האלט אז די תורה'דיגע וועג איז דאס, יענער האלט אז די תורה'דיגע וועג איז אנדערש. און דו ווייסט נישט וועלכע די וועג צו גיין, אקעי ווייסט אקעי גיב א קוק, איך ווייס אז איך וויל גיין דאס איז מיין וועג און די אנדערע וועג יענער וויל גיין על פי תורה און יענער האט זיך זיין אנדערסטענדינג וואס איז אנדערש אקעי איך גיי אים רעספעקטן דאס איז אויך זייער א שיינע דאס איז אויך זייער א שיינע נקודה. די אנדערע נקודה איז וואס איך איך גיי טרייען יא צו זיין אביסל מער אזוי ווי ענטפערדיג איז אין די קוועשן קומט ארויס, אז בעצם ס'זעהט כמעט אויס כאילו דיינע עלטערן האבן געמאכט א מיסטעיק אין וועלכע מוסד דיך צו שיקן. אזוי זעהט עס אויס כאילו ס'איז דא אזוי סאך דיפרענסעס פון דא און דא. איז איך מיין אז די סימפל קוועסטשן וואס איך וואלט דיך געפרעגט איז ווער האט דיך קאנווינסד? ווער האט דיך קאנווינסד? ווער פון די צוויי האט דיך קאנווינסט? ביסטו קאנווינסט? דו פילסט? דו גייסט? ס'איז, געדענקסט איין וואך האב איך גערעדט מיט דיך וועגן איגו סענטאניק און איגו דיסטאניק? לייק ס'דא זאכן וואס שטימען מיט דיר, און ס'דא זאכן וואס שטימען נישט מיט דיר. אקעי. ס'דא כל מיני זאכן וואס זענען לאו דווקא אזוי ווייט אנדערש אין השקפה אדער הלכה. ס'איז א געוויסע סטייל, ס'דא מענטשן וואס זענען מער לוחם, ס'דא מענטשן וואס זענען מער. ס'קלוגע מענטשן, די פוינט מיין איך אז ס'איז אפשר נישט אזוי קלאר אווי יעצט, אז ס'מוז נישט זיין אז די חילוק ליגט אזוי ווייט אין אמת'דיגן השקפה ווי אין די דעליווערי אדער אין די פון וועלכע זייט מ'כאפט אן די מצב, קען זיין יעדער באציט זיך אויף א אנדערע נקודה פון די זעלבע פון די זעלבע זאך. יא יעדע פאר. ס'איז דא די ווארט, די דו מיינסט בחסדא וואס האט איינער געזאגט אז די בעל שם טוב מיטן גרא יא וואס זענען לכאורה לכאורה געווען מורא'דיגע לוחמים איינער קעגן די אנדערע יא די בעל שם טוב האט געהאלטן אז דאס איז די ריכטיגע וועג וויאזוי כלל ישראל דארף דעמאלטס גיין און די גרא האט געהאלטן אז דארף לוחם זיין און די גאנצע התנגדות מיטן חרם און די אלע זאכן איינער זאגט אז די ענד אוו די דעי ביידע קומען אן ביי די זעלבע פלאץ, די בעל שם טוב האט אנגעפאנגען פון דא און די גרא האט אנגעפאנגען פון דא, עט די ענד אוו די דעי ביידע קומען זיך צאם, און מען קען עס היינט זעהן מער און מער אז די די די וועלט פון ספרים יא וואס דאך דא אזויפיל ספרי חסידות אדער און ספרי נישט אזויפיל חסידות. יא ספרי ווערעווער פון די ליטווישע וועלט פון די ישיבישע וועלט און פון די מוסר וועלט פון די תלמידי הגרא פון קהל. אגב אז מען רעדט שוין מען רעדט פון ארץ ישראל יא, ביידע פון זיי ביידע פון די קביצות סיי תלמידי הגרא זענען האבן געהאט א קביצה אין ערכי מסירות נפש וואוינען קיין ארץ ישראל, און סיי די תלמידי בעל שם האבן געהאט א קביצה וואס זענען געקומען, דאס איז דאך איינע פון די ארגומענטס פון די חרדים קעגן די ציונים, אונז זעמער דא געווען פאר ענק, אונז זעמער דא געווען פאר דעם. די פרושים דאס זענען דאך בדרך כלל די תלמידים פון די תלמידי הגרא, זיי האבן אויפגעשטעלט די פרושים די ישוב הישן.

און די אלע געלטער וואס מען האט אייביג געשיקט דא אהער, און ס'איז געווען דברים פשוטים מאד, זיי זענען אייביג געווען קאנעקטעד צו ארץ ישראל אלס אלס ערליכע אידן, איז וואס איך מיין צו זאגן איז, אז אז ווען דו קוקסט למשל אויף אזא ריזיגע מחלוקת ווי דו וועסט למשל אויב איינער געקומען פון א חסידישע שטוב און געשיקט אין א ליטווישע מוסדות וואס איז אגב ס'איז דא איך האב עס שוין געזען מיט מיינע קליינטס אסאך מאל ווייסט א פרוי וואס קומט פון דא מיט א מאן, יא, א בחור וואס האט געלערנט אין ישיבה פון דא און האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס קומט פון א ל ט, ווייסט איז א, ס'קען אסאך מאל קריעיטן צווישן זיי, כ'האב באט מ'קען עס אייביג רעקאנסיילן, און ס'איז אויך אייביג א אפערטוניטי צו לערנען וואס די אמת, וואס די, וואס די שורש פון די מחלוקה און וואס, סאו וואס איך וויל צוריק קומען צו איז, דו האסט עפעס א צד וואס דו ביסט נוטה צו, ס'קען נישט זיין, נישט ס'קען נישט זיין, איי וואלד לייק טו. בעליוו אז איינס פון די שיינט דיך מער, איז דיך מער געשמאקער, ס'זעט דיך אויס אז יענץ איז מער געשמאקער, און די אנדערע זעט דיך אויס אביסל נישט, סאו אוטאמעטיקלי, סאו פאלאו דאס וואס ס'זעט דיך אויס געשמאקער, אויב דו האסט נישט קיינער, לאמיר זאגן האסט שוין געטרייט צו רעדן מיט דיינע עלטערן, האסט שוין געטרייט צו רעדן מיט די, אדער דו קענסט נישט רעדן מיט קיינעם און דו מוזט אליין מאכן סענס, יא, איך טריי צו גיין אביסל אויף די וועג, וואט קען איי טעל?

און רעספעקט אין שטוב, פייט דיך נישט מיט דיינע עלטערן, פיין, האלטן זיי עפעס אנדערש, טראכטן זיי עפעס אנדערש, רעספעקט יענץ, כאפסט וואס איך זאג? יא, מיר, איך הער דא, און עס איז זייער זייער שיין מסביר געווען אפילו די ביידע, אבער מיר, איך מיין אז איך הער דא אז דו געבסט איבער די כח מכריע צו זיין פאר יענעם. נישט דאס. איך טענה, איך פרעג נאר. נישט דאס האב איך געזאגט. נו. איך האב געזאגט. אן דעם וואס דו זאלסט מכריע זיין. דאס מכריע זיין ווען ער עסט חתונה האבן, אדער ווען מען טרעטן שידוכים, אדער ביי דעיטן, וויאזוי ס'ארבעט ביי ענקער, וויאזוי ס'גייט, זאגט אין דעם אליין קען מען אויך מאכן א גאנצע שמועס וואס די ריכטיגע השקפה איז, אבער. מיינסט איך שמוען אין וועלכע חדר יענער קומט? יא, איך גלייב אז זי גייט נישט טון דריי דיפרענט מיני זאכן, זי גייט טון איין געוויסע מיני זאך, צו ס'וועט קומען א שדכן, מ'גייט אנטראגן א שידוך, גייסטו דעמאלטס באקומען א מאן, גייסטו דעמאלטס באקומען א. א ישיבה בחור יא, לאמיר האפן א בן תורה מיט אים, העסט דיך אראפ זעצן מיט אים, האסטו א סיריעס סאבדזשעקט פון וואס צו רעדן, זעץ דיך אוועק, אין שטוב האט מען פארקויפט די השקפה, און כולם האבן פארקויפט די השקפה, קום לאמיר עס צוזאמען דורכארבעטן, לאמיר זען וואס איז דיין השקפה, וואס האט מען געלערנט ביי דיר אין ישיבה, וואס האבן דיינע עלטערן געלערנט, איינע פון די זאכן וואס איך קוק זייער שטארק ארויף אין די קוועשן איז, ווי איך זעה אסאך מענטשן געבן זיך בכלל נישט אפ, מיט די נושא פון השקפה גייט מיך אן, האלט מען אהין האלט מען אהער, נאר אינדעפענדענט טינקערס, טיפערע מענטשן וואס זיי אינטערעסירט די זאך, וואס איז באמת די רצון השם, וואס איז באמת די. אבער דו רעדסט דאך פון א מענטש וואס די מציאות צווינגט עס ארויף אויף איהם, ווען איינער האט נישט קיין, האט נאר די השקפה וואס יעדער איינער זאגט, האט דאך נישט קיין נסיון, איינער וואס האט דא און דא און פון צוויי ממש פון צוויי דירעקשאנס, פון די בית חינוך און פון די עלטערן.
די דילעמע איז שטארק, די דילעמע איז שטארק אבער די אפערטוניטי איז שטערקער, די אפערטוניטי צו לערנען די אמת, זוכן די אמת און ארויסהאבן די אמת, וואס איז גאנץ קלאר, ווייסט ווען א מענטש הייבט אן לערנען באמת די סאבדזשעקט, ס'קומט גאנץ קלאר ארויס וואס די אייבערשטער וויל און וואס צדיקים האבן געהאלטן, ווייסט כ'מיין ס'איז נישט דא קיין גרויסע די טענה'רייען און די ווישערייען זענען דא ביי איינער וואס האט נישט קיין עכטע בעיסיס אין אידישקייט. ווי קלארער א מענטש איז אין אידישקייט קומט איז אים גאנץ אבוויעס, פארשטייסט? געוואלדיג געוואלדיג, אקעי. שאלות פאר די פראגרעם קען מען שיקן אויף טעקסט אדער לאזן א קלארע מעסעדזש אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, טערעפיסט ר' יוסף זאב בראווער, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, א גרויסן שקויעכעס ר' זאב. קוואלטי ר' פנחס.